Khrihfabu zeiruang dah a dir? Zeidah kan man hi a si? Zeidah kan i zuamcuahmi hi a si? Zeitindah kan thazaang, kan power hi power ka ti tikah tangka rum lo khi si lo, hriamnam ṭhawnnak rum lo khi si lo, zeitindah kan man ngaihnak hi mi vialte ca kan si lai ti hi Khrihfabu in pastor in hmailei i kan hmuitinh siseh ti kha a bikin chim ka duhmi a si. kan sifah ruangah ram ṭhalo in ram ṭha deuh kan phak tikah kan caah biapi ngaingai kan ruam cu tangka a si tangkaan bia kan chim tangkaan kan i pehtlai kan mawh lo vawleicung pastor lakah a rum bik minung pahra an thim hna i minung pahra chungah kanmah checkset ah minung pathum an i tel vawleicung pastor vialte lak a rum bik minung pathum ah kanmah checkset minung pathum an i tel a rum bik pakhatnak hi atu i fourth ward ummi pastor pa a si Kenneth Copland an team pa a si vanlawng kun tiang ngei millions a si sawm nga ngei lai ti an zumh A pathumnak pa hi Tini Checks an ti i Dallas ah pastor a ṭuanmi ṭhiamṭhiam si tawnnak a chim ahcun a panganak hi Houston i Joel Osteen timi pa a si. Annih cu member he ni pehtlai lem lo, mi dang hrang ni hmu lem lo, pa uang ai ngai khin ummi, Zual osino hin ha khi a member zong pakhat a thei hna lo. A tok zong khi tok ngam khi sasai lo ara thlai men a hin. Vei bonika thiên rak lu a vun lu le cang ka hin pathian bia cu chim dia cang kan phut dia puan zal le khin akali cu chu si ko. Ma cu he ti an fun fu i American Khrihfa bu le cung Khrihfa bu ngan bik pakhat khi si ko. Pau an hei ngai ve ning mu. Cunakin a poi deuh rua ti ka ruahmi cu vawleicung sifak bik Nigeria ram in vawleicung pastor a rum bik pahra chung minung pali an i tel. Vawleicung sifak bik ram i vawleicung a rum bik pastor i tan khawh cu khuahar nga nga si ka ruat. Pastor kar kan hlan lak zongah hin mi hi kan velu hi kan hrawh lo a biapi ngai ti ka ruat. Tangka duh pa, hakkau pa, tangka pa a kawl pa tian kan hmuh sual lo ding a biapi i Khrihfabu hrimhrim zong nih tangka in pastor kan tah hna lo bi ngai mi si. Ani cu a hakkau ai cuti kan tian cuti ruang khat ni sa tim ka a si lo ning kan pi taktak ti kha chim ka duh mi a si. Timote cakuat chung i sorry Timote kong Filipi cakuat chung ka vun relmi kha nan theih ko lai i Timote kong a si Paul nih in ṭhut a tuah ti ka sei ti Timote Paul nih ṭha tein Khrihfa bia ṭian a ṭuan tikah bia a cah tak zumhtak tein rian a ṭuan tikah Timote cu Paul nih a zum tuk Rom khua thong a tlak zongah hin Khrihfabu zohkhenhnak rian siseh amah nih herhmi vialte a tuahtertu cu Timote a si. Filipi khua ah Khrihfabu a hei thlah tikah zeitindah ti kan ti sen Timote. Khrihfabu kha va tlawng hna law kaa lawmhnak le Khrihfabu thong ka tlak le an ka zohkhenhnak vialte na va chimh hna lai a ti. Uh, Apophrodita se a thlah hna i uh, ca a kuatter cu tu Philippi cakuat hi a si cu chungah vun chimmi te kha ka duh tukmi a si amah lawnglawng hi keimah lungthin bantuk a ngei in nan zawn aan ruat taktakmi hna cu si midang cu anmah rian lawng kha an ruat cio Jesuh Khrih kong kha an ruat lo Jesuh Khrih kong kha an ruat lo anmah rian lawng lawng kha an ruat Amah lawnglawng hin nan zawn aan ruat taktakmi hna cu a si. Pastor ṭuannak ahhin a biapi ngaimi ka si rua ti ka ruahmi cu zawn ruahnak a si. Khrihfabu zawn ruahnak a si. Khrihfabu dawtnak a si. Mah cucu keimah pumpak caah cun a rit bik cemmi, phorh awk a rit bik cemmi a si. Korean cu kan voi hnih nak dal hlei khat cang kul le cang kul le cang kul le cang kua kan chimh thanmi cu cun adang cu zeihmanh chim loin Khrihfabu zawn ka ruahnak nih hin nifa tein an nenh in a kan nenh ee Khrihfabu zawn ruahnak timi Greek le fak a hmanmi te i a sulh a hei ngaihmi pathum cu pakhatnak cu Khrihfabu ca i ka thinphannak anxiety ka thinphannak nih nifate a kan nenh Pahnihnak, Khrihfabu cuti an ca ka phan ruangah an zawn ka luah hnanak khonsan ruangah. A pathumnak cu hi Khrihfabu an zawn ka ruah an ca ka thin a phan caah he tiah ni fate ka zohkhenhnak hna rian hi a ri tuke a celh in ka celh lo mi hi fungen ka tuk len lungen ka che len harnak tampi ka tonnak nakin a rit bik har bik mi si pakhatkhat an derthawm tikah kei zong ka derthawm ve pakhatkhat sualnak chung i an tlak tikah lungrethei in ka thi tu chunain ma cu te cu member nih kan theihpiak ti ka duh bikmi a si pastor lakha cu warhau kan tuan hnan ah zingkan kan thozan dei tiangah cucat cu kan hmu kan mah nak cun mo tam deuh kan pek hna hnga ti hi Khrihfa upa bochan Laimi pakhat nih a chim i a zaangfahnak tin mam duh chim ti kha mi nih an theih sual lai ka ti. Khrihfabu zawn ruahnak hi itel hlah selaw pastor rian hi hard work kan ti lai cu rian har nihin ah rian kan tuan i tahchunhnak ka chim sen zingka pariat in zung kan ka zan le pali tiang kan ṭit i pali in zing lei kan thaw tiang khi zeihmanh khuh hau ti lomi ACC te ummi rian si selaw vawlei cungah fawi bikmi rian si lai asinain na company rian na ṭuan na ba nain na tin in ei ka company a tla sual lai ka company riantuantu ni khawng sual lai an family dam sual lai lo kan boss pa ngaihchia sual lai ti zan khuadei te a ruatmi a phangmi riantuantu nan um lai ka zum lo pastor te cu si lo 24 hour kan tuan ti kai cu ka ti zungzal Suimilam kulili kan phone kan that bel lo. Zan ṭim zongah, zing zongah a hlei khu chim ngai lo in nanmah te nan um na um mi pastor he chi dengmang kan lungre thei kan in nuam lo nan kan theih piak lo ma khakha ari ma khap an tuk Cucacun i theihthiam piaknak i dawtnak chungah hram a bunhmi Khrihfabu kan si ding kha a biapi tuk ti kha ka chim duhmi cu a si. Hi Khrihfabu zong hi cu bantukin kar kan hlannak ah hi kan hnulei ah California kan kal i vawlei cungah a ngan bikmi thingkung a si kan pastor te zong nih an in chimh cang men hna lai mi hi thofal kan phit lio hrawng an he tiah kan rak rel i a kong lawng kan rak theih tawnmi kan hmule cun kan hmuh i keimah zong ka lung si ngai ngai a min hi kanmah khu min si cu khi Gerald Sherman ti an ti i uh, Sherman timi pa cu American Civil War lio i Union ralkap lak a ngan bik cemmi pa a si i vawlei cung thingkung vialte a ngan bik si caah mah cu ralkap ngan bik pa min cun sak i Gerald Sherman tiah mah khi min an sakmi si Siamaetna he kan pahnih te ma khan phan kan i thla kan khawm in te sai tiah hei zoh min zei thung dang an kan ti si ahcun pe an tai ma ti hin an vun ve li pe an ta tikah cun pe za le pe kua a si khi tikhin an hei so i kan ti lai cu an hei so an hei tim tu hi ka han ti ko selo khi ka an ka tiang khi pe som thum le pe ruk leng a si Mah nak an hei reuhmi thingkung pakhat hi pastor te minung pahleih thum an si ko rua ka ti. Mah nih cun an kup i pahleih thum nih an kup kho lo. A ngan taktakmi vawlei cungah a ngan bikmi thingkung a si. Ka chim duhmi cu zei ruang dah a ngan kan ti sen pakhatnak ah hoi so big so all kum thong ni le kum za sari si tang mah mah vei khi mah thingkung pi khi zei car mah tluk cun a chan a sau zei ruang dah mah tluk cun Cu thingkungpi cu a ngan kan ti siah cun pakhat an tiam cu location location location a khauhnak hmun le hma le a khuati a vawlei hi a ṭha tuk ti si a pahnihnak cu mikiki thingkung pawl khi a hram khi thuk pi ah a bunh lem lo ti si a hram khi peruk hrawng hrang ah hin a vak e tikhin anmah bantuk phun pawl a min ah sequoia an ti hna anmah bantuk an hram vialte kha ma tin an i pe dih ma tin an i ngerh dih in ṭhithuin an si i zei bantuk thlichia hran zongah khan pakhat pakhat an i tlaih dih tikah khan a pur kho bel lo cucaah cun vawleicung thingkung lah ngan bik thingkung a si e ti kha an ka chimhmi a si kan ngan khawhnak hnga ding caah kan ṭhawn khawhnak hnga ding caah hin Khrihfabu kan ṭhannak kan nuncan kan ziaza a kan chimtu kan pastor te cawnpiaknak Khrihfabu kan environment biapi tuk ti chim ka duh pakhat le pakhat kan i pehtlaih ning zong biapi tuk ti chim ka duh tanmah kong chim kha ka timhmi a si lo nain Khrihfabu kar kan hlannak ah hin a biapi ngaingaimi cu zeidah kan i tinh? Zeidah kan velu kan biapitter le kan i zuam cawmi deh si ti hngal lo i Khrihfabu kal sawh ahcun amah ti khan va um sawh ko lai. Asinain Khrihfabu nih hin ṭha tein vision, mission a fiangmi te chungkar kan hlan hi a biapi tuk tiah ka ruah. MBC Khrihfa upa kan si zongah hruaitu kan si zongah Khrihfabu a dir sawsawh chiahra cheukhat kan pe kum khat a dih a kal sawh ti si loin vision mission tha te ka hlarmi kan si hi Khrihfabu riantuan pi ngaingai Levi mi pa rak i palh biknak cu si kan ti si ahcun tinmi ngei lo khan a vak sawsawh a umnak hmun paoh le tangkaan pek khawhnak hmun paoh pawcawmnak ruah si paoh a poi lo ti a va um kha a poi taktakmi thil a si Pastor kan laak hna tikah kan duhmi an tuah lai ti kan thlen kan palh. Kha le mipa aa palh khun hoinak cu a fapa lila tlangbawi sar ka si. MB sia cun ti phulan tam bik ca sia ka cung lung le pastor a tuan. Faro le changtun sina pita ne tuan ve ti bantuk a sian Bible cha ka ha. Khanak an biapi deuhmi cu thlarau le zeitimi he dah kan kal i zeitindah hi kan pastor pa nih tinmi le a kan kalpi i zeitindah kan bawmh lai i hi ṭhithruainak ah teinak hrawngkar kan hla lai ti kha biapi ngaingai zeitluk in dah kan man a sunlawi ti chim ka duh GCBC hi khitikhin vision kan i tuah tikah a bik in Khrihfabu nih kan i tinhmi chung ah kan telmi cu mission rian nganpi in kan ṭuan lai. Mission aa focusmi Khrihfabu kan si lai. Khrihfabu dirṭhen cu mission rian ṭuan bak a si ca kan ti i a tuan missionary pakul hrawng hrang a thlah ding in atu han member kip in Khrihfabu kan ngeihmi si loin bia an i kam i kar an hlang dawtnak in hngalmi midang cah dawtnak in hngalmi khrihfabu kan si lai ti kha non by love ti kha kan misira kan i chiah caah nin ahin dola fangkul te khi kan thawh peng cu dola fangkul te cu rian tuan mi pawl nih kan thawh i thlakhat ah dola thong hi hrawng langmang hi kawlram chung i a harmi hna ralzam i a vakmi hna kan u kan lau hna ca kan hman ka chim duhmi cu kan tuahmi kha kaa porhlawt si loin kha kan i tinhmi ah khan kal kan i tinhnak kong kha ka chim duhmi a si tahchunhnak ah hata kan hmu le an khua bom a thlak MBC tluk le bom hna ka thelo kan ni cu ting zakhat deng lo kan kuat hna cu Hniarlawn Chuncung an thli kan zama kan kuat hna Khampat zong khi voi hnih kan kuat hna ti bantuk Kan i tinh lo ahcun tinhmi lo kan kal ahcun mah rian kha aa ṭuan bel lai lo. CBC ZA kum khan a kan pekmi hi dollar thong kul le thong nga hrawnghrang a si i kum khan a kan ram cah kan mah tein dollar thong kul te kan thawhmi hi thong kul le thong nga dengmang a phan ve lai. Cu tinhmi nih cun Khrihfabu hruai ti kha ka chim duhmi si. Cahcun ngan deuh pin rian kan ṭuan a hau. Integrated kan si lai ti kan hram thawk a chim cang bantukin kan i tinhmi khan American ram chungah hin hyphenated identity kan si bantukin kan funu kan fapa hna nih hi dikri la lo hrimhrim kan Khrihfabu chuak hna seh kan i ti tikah a si khawh chungin university kai mi vialte dollar zanga ciote kumfa te thazang peknak kan i pe Khrihfa pa a cheu khat an zai a siok se lo ti dollar thong ko thong rama kan kal mi kan sung an ti se lo siang an phuah kan khauh hna University degree lak kan Khrihfa thlak in cam piang han na nih lo ti kan ti men hai man ngei tuk te lai. Education training kum khar voi khat kan tuah. High school an kai lon zeitin da university an i zuam lai zeitin da degree la lo in an um lai lo ti kha kan kawl tikah a phun phun cu kan mission nih cun a kan hruai ti kha ka chim duhmi si cucah cun ka chim cang bantuk in MB som ka si herh caah Khrihfabu kar kan hlannak ah hin Khrihfabu dir sawsawh midang bantuk i kal kaa hlan sawh si loin thuk deuh vakin kau deuh vakin kar kan hlan i kan hram i fek tein strong floor kan hram i fek tein kan ser i hika kan phentu kan sining vialte ṭhan a kan dawntu thil vialte kha kan hawh dih i no sining sangpi in kan fung kan fa tinhmi an ngeih i hi kan fung kan fapa hna MBC dir thawng hin kan miphun vawleipi tiang a lawmh khawhnak ding ca hi thup in kar hlan kan hau i cu kar kan hlan pi tu cu kan pastor hi an si kan pastor chun bang an kan mi chungah zeitinak thazaang kan chuah hna lai an nawl kan ngaih hna lai kan bawm hna lai cu tainak chung kar kan hlan lai ti kha kan muitin sahram se ti kha boi khrimin som kan mi hna a si adongnak mi ka chim ka duh mi cu vawlei cung ah pastor te a daw bik hna lahkhah tambik a petu hi ka pal lo ahcun Switzerland ram an si an pastor te hi kawlram tangka a sore American US dollar a tlawm bik dollar thongkua lahkhan pek tha lawyer le an ramah doctor pawl hi alahkha tambik an si ma cu level cun lahkha an pek hna Switzerland ram cu nan theih bantuk in international vawleicung pumpuluk i an zung a si i UN zung te hna, World Bank te hna, atu hika hun kan ratnak UN uh, uh, UN kan ti hi a pehtlaimi UNDP te hna, UNICEF te hna, vawleicung zung vialte hram an bunh hna khoi ta si kan ti siah cun Switzerland ram a si. Vawleicung ram hme te a si. Cu Switzerland ram vialte zong ah cun International Organization vialte an chiahnak cu khoika khua dak si tin Geneva khua a si. Geneva khua cu Hakha nak a ngan deuh fang te ko si. Minung ting hnih ting thum hrawnghrang lawng khupi hna cu an umnak khua te khi si nain cu khom he ti ahcun vawlei cung zung vialte sawm sih leng an chiah. tawi khawh chung ten chim kho ning lo zei ruang ah dah hi Geneva khua Switzerland ram Geneva khua hi mah tluk hin vawlei mi vialte zung le mi ngan an umnak si kan ti si ahcun an pastor John Calvin rian a ṭuannak le John Calvin nih chunmang a man ningin an rak kal i Switzerland ram hi vawleicung pumpuluk ah hin refugee u le nau a rak la hmasa biktu le cu John Calvin cawnpiaknak ruang ahcun vawleicung ah civil war timi ram chung ral zong a um bel lonak le Pathama ba sin dutiak ba sin zong ral atu bal lonak a daihnak mi cu khika ram na sin sen Switzerland ram si an ti cu ka Geneva khu ahcun John Calvin cu a ruak aa phum John Calvin ruak phumnak khua an pastor ṭhabik vawleicung theologian ngan bik pakhat cawnpiaknak aa ṭhihruaimi khua an si caah vawleicung ah ram lian ngan bik a si tiah mi tampi nih an ti tawn Pathian biatak a kan cawnpiaktu kan pastor te kan upat hna. Pastor te zong dawtnak le Khrihfabu zawn ruahnak taktak he midang cah kutka kau pi samin kar hngami kan si si ahcun kan thluachuah ngan lai. Mi vialte dornak, mi vialte cah nu can pa kan si lai ti philh lo tein MBC Khrihfa hmailei kar kan hlannak zongah dirhmun fek a ngei i tinhmi sangpi siling um lo tiang tinhmi sangpi a ngei i dir chan a ngeimi nun chan a ngeimi kan si khawhnak hnga ding caah tuchun ah kha tiah thazaang la ti si ti ka duhmi si a khrihfabu in kan ruak um lai chungkhar cu kan ruak um lai kan fanu kan fapa hna cah chun mang man lo pin doko kan um sosawh hi a si lo doko Zeidah a biapimi kan velu kan i chiah lai? Cu kan velu chung zeitindah heh kan muitin kan phak khawh lai cah kar kan hlan lai tiin chungkhar cio zong fak deuh in khua ruat i thuk deuh in kaa hlangmi kan si khawhnak hnga ding caah Pathian nih kan dihlak ah thawngtha kan theih chuahnak kan piakpiak ko seh.